ye yi be ya yi ŋkɔ nyi agbanu ɖiɖi bɔ me kura ɖa me le si dɔ me o be enunya kpɔkpɔ ma nya wɔwɔ eda ku ɖe dzi me tsa dzi o ne ɖi ku ava ƒe me eƒe aƒe me ya le agɔti me batu me nyigba ƒe te dzi kɔa magakpɔ avi ɖeke ya la
Fifia
nenye be èlé ŋku ɖe fia, exɔ gã aɖe le fia. Àbiam be ɖe tsɔtsixɔe hã.
Tsɔtsixɔe hã.
Ɛɛ tsɔtsixɔe. Etɔnye ŋutɔ katekist wònye. Esubɔ Mista le Katolik. Wòva zu katekist. Enɔ German bishɔfu xoxo yiwo ke dzo yovo kafue tsɔtsi ke eku tsɔtsi ga ƒo ɖo kuea, ye wòsubɔ Mista ma. Ye mebiae se be, Leke wòva nye tsɔtsitɔ vɔ egbe wòva zu hunɔ hã? Ebe gbɔgbɔwo gblɔ na yi be, ʋɔtruwo gblɔ na yi be ɖe yewo ŋutɔwo zi kpɔkpɔ yewoto nu ma me havi gbugbɔ kplɔe va eƒe nɔƒe be mava nɔ yewo subɔsɔ ava gblɔ be trɔ menyɔ o. Elabe ye ŋutɔ kpɔ eteƒe. Ekpɔ teƒe nya nu ke nye nua. Wòkpɔ enua ƒe amlima me. Hafi ye yi va nɔ ƒome kaka gbɔ va. taa tsɔtsi xɔ le si bubu le si le fi enɔ si le mɔto ewɔna tsɔtsi etɔ nya enɔ ƒome eƒe ame wuiene
vɔ ɖeka ɖeka ame wuiene vɔ be bu
wɔwɔ tsɔ ne havi hunɔ yi ke nye tɔ nye hunɔ
Woyɔnɛ be bokɔ etu dzi so abe nyinase le kpetoea. Ye gbɔ tɔnye tɔa kple tɔgãwo va ka nu le. Ya wogblɔ na be o be ame ame buwo ɖe be le aƒu me. Ta le gbɔgbɔ ge. Wofia kɔnu wo hafi wo gbɔ. Ye wova zu hunɔ. Wova tsi ave me le fiya. Egbe zu du.
Eh, míatɔ míele kuku eh, mía eh, tata aɖe kpɔ fie godzi. Ewɔ be enya yi ke gbɔna le be yetɔ nye katekista eƒe gbedoɖaƒe nye teƒe ya ɖe ate ŋu aƒo nu vi aɖe atso nu na mía. Teƒe ya ke le fi ya Mm. ye akpɔ mawudɔlawo Mm. Wota Maria kple tɔwoa, woyɔna fia be dziɖuɖu flaga. Dziɖuɖu flaga. Ne ame bia be nu ka ta wòna ŋkɔ fia ha? Le nye me ɖevi me nu ke medo go ɖe nu be ne le azã ɖu gea, wodena flaga ɖe fia. Woŋlɔna ɖe aflagatia gakpoa me. Woŋlɔna ɖe, woŋlɔ ɖe flaga dzi be temple de la paix, ŋutifafa temple. Ya minɔna line me be anɔ anɔ ɖiɖi. Ye woadɔ mia ta ne amewo va gbɔa. Ne ƒoxla nu ya zi tɔ̃

Do gbe ɖa, woɖe na to wotrɔ ɖi me. Ta etoa tɔ le eƒe ame vevo etoa enɔa emama emama gã vedu si e e e hunsie metso mama nye gã ɖa exɔ alɔfa eƒe eƒe alɔfa ɖeka blanevɔ atɔ hafi wòku le agɔti me kpetɔe. ta wo ƒete wome yɔ do nana fi ya ta azadzazã dzi la enana mi trɔ ƒona yɔ doawo sa ati sɔgawo nɔ fi ya tujavi mi yɔ do asi trɔ ge nɔ si miatrɔ mi trɔ ƒona yɔ doawo asɔ seƒoƒowo asɔ daɖɔ dzi adzi ha afɔ kle kafuna ebe dzidzi mi tɔgbewo kple mamawoa le fi ya.

nu yiwo me wòto kakakaka hafi wòva tso duia, eƒe hawo li. Eya ta ne míyi ɖe sɔlime alo tsɔtsi la, ya ŋutɔ ƒe hakpakpawo sɔŋ mídzina. Wo ehawo wu taɔsiniwo le. Ye míawo tsɛ míegale didim le egbea me.

Ele vi la hafi wo dzi nye ya. Enye tɔgba zuma. Ele fi ya hafi wo dzi. Eɖo gɔme anyi. Wonɔ ewɔ vi vi vi vi. Gbedɔwɔ ya le eƒe nyanua. Eyi ke me se kple toa, woɖo gbedoxɔe anyi le 1951. Mile Nossa se canto é. Okay.
Eƒe eƒe akpe ɖeka eƒe akpe ɖeka alafa asieke tɔ vɔɖeke.
Yame bia se be ega le si. Amewo va tse na nu. Nu ka ta mete tu exɔa wu nu? Ena menya be yi me dzidzimevi la va tui elabe yi tu xɔ ya ne xexea katã.
Fi ya ye woava srɔ̃ nu le. Aɖo mía tɔgbewo ƒe amlima ƒe ŋkɔ ɖe dzi. Gake gbeɖiɖia gblɔ na yi be, yi Mawu nu le yiƒe ku megbe. Nenye xɔ ke le fia. Gake nenye be amli ma dzɔdzɔ me eda si ɖe dzia, ame yi ke dawu gbedoxɔa nua ye nye vi la.
International weather forecast. Uh, 3479.
Tɔ teƒea ya.
Ke ya ŋutɔ le. Hmm. Ne ɖu azã ɖe vodua kakakakaka ʋu nua, kɔsiɖa ɖe le ko fiya ye wowɔna sɔlime le. Dani tuna bayagbadɔ ɖe fi ya, woaɖo bench ye ŋutɔ ɖona ekplɔ ataɖo ɖe fi ma
ye amlima kple nukunuwoa edzɔna. Etɔ ye te kɔ na asi yi dzi le kuɖiɖi me. Esi la dza ɖe ya ɖeka ma me. Matɔ akpɔ o. Yene ku le didi le agɔtime nyigba dzi. Wosa avɔ wɔ petepete henɔ na lo me. Batume fia xoxo tɔgba kpalu xoxoa. Tɔgba kpalu xoxo ke na nyigba etɔ gae. Tɔgba kpalu yi va dzɔ kafi ame yi le zia dzi fifia. Edɔ na ame ɖe atɔ ye be ne woyɔe vɛ la be yewo dza ku.
Alebe tsi medzadzam o. Etsi mele dzadzam.
Ne tɔnye va, etsi na vedu ɖe le mía tɔgbuiwo si le primary sukukpɔ dzi le fi ya. Woyɔnɛ be anyiza. Ne tɔnye va nana wodzrana teƒe mɔ pete ɖo. Edukɔwo dzɔna ta dzi. Ame aɖewo nana ewɔ, ya ŋutɔ dzina lãwo. Ne wole kɔnua wɔm kakakakaka koe gblɔ be game dza sua, edzena be taku le ta ye wòasɔ dza le ne via nyɔnuvi be no nya yi meta. Ne wole eme ta nya sia le tsɔtsɔ ma, etsi dze dzadza zi ɖeka. Eƒe luʋɔ ne dzidzɔ le ŋutifafa me. Ye wowɔna nene ƒe numɔ ye tsi dzana. Meɖo ŋkui be le nye be ɖevime kpɔ enɔ Lome ƒe wɔme etɔ̃. Mekafɔ gbɔ tsi menyigba dzi o. Etsi mele dzadzɔ o kakakaka wo do ame ɖe. Ke wokɔ ɖe ŋu me kaka wo gbɔna ɖo sukukpo dzi la, ame sia ame le aƒa dem be esi dzadza, esi dzadza, esi dzadza. Ame yiwo kɔ va gbɔ yi ɖe pɔpitoa, wole du dzi. Vɔ ame yiwo be yewonye Kristotɔwoa, wometsɔ etsi ɖeke o. Madzɔ o. Nu ka ta kaka ƒe gbogboe asi megadza kpɔ o? Kaka woka dufa. Wosa vɔ vɔ nya ke le koe me. Eyi tɔnye va ɖo Batume. Dua ne wo gbɔ le fi ma kɔsɔ ŋutɔ gbɔ. Ko ɖi sɔƒe afɔ ɖo anyigba etsi do. Womegava wɔ kɔnua ne vodua o. Le ƒe bubua megbe eye wogadzɔa eyi mi yi gbɔa me. Wowɔ kɔnua. Ke sia dza. Enya nu kea? Esia fu abe ale kɔ dona dza si. Etsi ma le tɔ nye si gbegbegbe.
Egali egbegbegbe. Etsia le gbegbegbe.
etsia fu abe aleke wodona dzasi ali lɔ le agɔtumenyigba dzi keke. Meva bia etɔ nya ma ƒo nu ne ba hatsɔ vie wo nya me ke. Meva bia se be o foga ko ma sɔ pawa na mo o ma gbɔ ti na. Vɔ ne mí le zɔzɔ ne mɛ ɖo fii ke wo ɖa si le power ma ŋtsi na ma, ne mí ɖo fuma ko me le me le fia oge. Eme kɔ.
Adzɔ dzi na ŋtɔ be xexea katã. Ye ta exɔ ke le fia. Eya ne le exɔ ya godo. Doa. Mm.
Ne mí ʋui fia ne kpɔ akpɔ ataro, akpɔ ban, akpɔ eƒuƒoƒo eƒe tsɔtsi xɔ me me. Ne mí wɔna tsɔtsi. Mm. Fida. kple kɔsiɖa. Teƒe le fi ya woyɔna be masalasi. Metu va o gake ne game sua edzona ɖo megbea ɖa tu fes tu to. Ye masalasia ye ma le. avea ebe mamikpɔa godo. Metu be vɔa ete ŋu dona egbe ma. Edona egbe la lé wowɔnɛ pɛpɛpɛ. Eva mi nɔvia be tɔ ya mía míatɔ ɖe ɖeka yaya etoa anagoawe enɔme ye wonye ƒome le. Eva ebe tɔnye do gbe ɖa kakaka yaya yi va bia be wɔ efo nye gakame etuba ebe etuba hafi wodzi. vɔ metu be o ye ta tɔnye bla ɖe ta abe alufa ye ta woyɔna fi ya be alufa kɔdzi. Míazɔ ɖe ŋgɔgbe. Míazɔ ɖe ŋgɔgbe.
Ɛɛ nyawo katã wonya sese fia be ɛɛ amlimawo li. Amlimawo gadɔ wɔm. Ekpɔ fi ya.
Ee fi ya.
Ekpɔ fi ya. Mm.
Ne ekpɔ kpɔ mea wokɔ ze tsɔ ɖa ɖe edzi. Ya. Ekpe le fi ma. ekpe ye woɖo kpe kɔ da ɖe edzi. Gbe ɖeka kɔsiɖa gbe ko ye wòyɔ mí be edze be yeaɖo ŋku ɖe wo dzi kpe so da ɖi na dzidzime ne woava ɖo ŋku dzi be Mawu aɖe dzɔ le wo gbɔ ye nye yi. Ye gbe ma gbe kɔnua le dzi kakakakaka.

Ta ne eva ge be yeawa amlimakɔnu nɔ la, wokɔna anyi si ɖe kpea dzi. Míawo pete mínɔna layi me atɔa ɖe ekpea. Ye ne be nɔna yi gbɔgbɔ yi ke yeasɔ wɔ gbɔgbɔmedɔa, míakplɔ yi ɖe fi ma atɔa ɖe ekpea. Vavɔ, ke gbɔgbɔ eva. Ke eƒe amlima. Edze be xi ya nede dzesi be fi ka amlima lea, ele batume batume. Ye ta Nenye be èkpɔ fi ya, èkpɔ kpe yeawɔwɔ ɖe fi ya. Nenye be míkpa le tsɔtsi ye mído go le tsɔtsi xɔa me la, wodona dzasi ɖe bɔkiti he me etre nɔna dzi ye wòtɔna ɖe fi ya gblɔna be, Mawu gã sɔgbe li sa. dzɔdzɔme ƒe Mawu, Mawu yi wɔ gbewo kple atiwo, yɔ ƒe sɔ ƒe ŋusẽ na yewo la, yobia fafa, yobia ŋgɔgbe yi, be yewogada dze kɔsiɖa gɔme le sɔ dzo ɖa. Ame sia ame ƒomevi va na temploa me la, nekpɔ ŋutifafa kple agbe. Ke ƒo tsia ɖi, woagakui ne aƒoe ɖi, agakui ne aƒoe ɖi. Yewo gblɔna be, Ne nɔ alea ɖaa, míɖona ŋuti be ne míakafu Yehowa. Agblɔ be, Mɔkpɔkpɔ mena ŋukpea mɔ. Míɖona ŋuti be ne míakafu Yehowa. Amen.

Michael. Eŋlɔ ɖe exɔa dzi be, Michael. Etutu. Eŋlɔ ɖe fi ya be, Gabriel. Eŋlɔ Michael Gabriel. Ame ɖeke meyina xɔ ya me kɔ wòye ŋutɔ. Ke yi dukɔ va sɔ. Ye wova kpɔ be o oh, ame yawo be dzaraƒa tsi gbe mea fi ya va le eh, le du zu hã. Ɖe hmm. ta me dzi be mana ame aɖe ne nya be. Ŋbia titetsiti ele xexea me va fi sia fi.
Fi ya wonɔna. Fi la gbe la míawo katã míewɔna nutsitsidɔ. Míblana nu. Míyina tsɔtsi. Mivana afia, míawo katã mídona awu dzẽ, nɔna gbedodoɖa me. Ne enye ɖevi ɖe, mewɔ ŋutitsidɔ o, ne eɖu nu, ne enya, ele ƒo ge. Ye ta nenye be egbea mía fo ɖo wobe yeava zu Kristotɔ pastɔ gãwoa, aƒea me ko wosɔe sɔe. Ta wova ka ʋasu ɖe esi. Womedzi nye be ebe yeawɔ ku ne Olimpio Togo president gbãtɔ. Ye ma yi nɔ bɔnɔ le ne so de kɔa. womagalé o. Ebe yi le yi le kpetɔe. Kafi wona yi nya be wodo ame ɖo ɖa be wobe jama sojawo yovowo wova le yi dzi. Ne womeva o la, edze be ne wolé nɔvia ɖe nu alo srɔ̃ srɔ̃a ɖewo. Le ɣemaɣi me womeɖe nya nɔ nye o. eyi wòva ebe yi da so le kpetoea ame tsitsiwo be yi mega yi o yi tɔgbe yi ke nye tɔgbe gbologa ame yi ke nye enɔ ame nyrɔe ke nye me va dzɔa ebe mega yi o yewoa dɔ ame ebe yi biɔ se be ɖe ne wodɔ ame ɖe ɖa fia wova la amea dzo ɖe yi nu ɖe yi vɔa Vɔ nu ma agɔtsimetɔwo ya ŋutɔ me dumetɔwo wɔwɔ wɔ nu ma kpe ɖe ne. Ta ebe yi va ɖo yi jajɔ kɔa yi mama be ɖe yato fufu vi ɖe na ya mi. Yi ma ɖe le yi menu me. Yi ka gbãtɔa? Ne egblɔ ne mama be magami fufɔ. Elabe mama ma dentesie ya wɔ kofi ne tɔnyi. Yi ga ka velia be ya ga ke kpe. Yi ga ka da yi le fufua ka ziadre enyi ama sekele. Cɛ ɖe kɔ yi ka kɔkɔ gblɔ na yi be. enukɔ masheke menɔ na nusu medɔme o yina tsi na ʋa ne gayi va tsi tsia nane le dɔme na akɔ va gblɔ nya ne tɔgbɔ evɔ ya kɔ dzideƒo ɖe ge ɖe yi me yi dze mɔ kaka ya ɖo batume le border guard tɔgbɔ le junction na jama sojawo ɖewo sɔ gasɔ wole gama le zɔ

Gake ŋɔ ya mesa fue gbɔ o le. Wobe yewo va ɖo fi ya wokplɔ yi kaka va ɖo fi ya kɔa. Jama soja ke le ŋgɔgbe nye yevoa. Ko dza ge ɖe xɔa me ko gogo mɔa nu kɔa. Eɖe kuku. Eɖe ƒe kuku le ta. Eɖe eƒe afɔkpa. Sɔ trɔ eƒe via ɖe ge. Ya yi ʋu ʋɔa nɛ. Ya wòge ɖe xɔa me. Abe miti woamewo. Etrɔ do go. Ebe yewoɖo va nyɔnu ke wogblɔa? le Jean de Batume sɔ kɔn be wobe Batumetɔwoa wonye wodzɔ ya kame elabe wokpɔ ame ya gbegbe wotitire ɖe ŋuti wokplɔ yi ɖe Edea dzi le fuma gɔa. Akɔ me kaba age ɖe ƒome. Tutu me ʋu ɖe me de ʋɔ la. Ya wokɔ yi dzo yi ɖe lome. Vɔ ebe yi ma yi no le wa. Be ebe awɔ kua ma gbɔ. Fi wotu yi ora gba kɔsi la ɖeka. Yɔ me kpɔ na ŋdɔ. Wokɔ yɔ yi ɖe gendarmerie nationale. Vɔ nu ɖeka wowɔ nye be yiɖe taku le ta yi ɖa wu. Ye ta megblɔna be emɔ yi ke ame ɖe aka ʋasu ɖe asinye mayia etɔ nye yi ɖe nu. Eƒe ŋkɔ mabu o. Ebɔ ne gbe sia gbe. Ebe ne wole ʋuwu kɔa, wogblɔna be le trɔ akeƒe. Woƒe ame etɔ̃ yewo le so akeƒe aɖe. Ne wokplɔ mi ko magagbɔ. Le le sang dzolo no kplɔ yi ko yi ma ga gbɔ vɔ ko le tɔ nye le ge a wa me tɔ yɔ le le batu me batu me fia xoxo a ke ku kple ɔbe ɛ eme eƒe tɔ ga vi ɖe le wɔ na be dose enye ʋukula kple tɔ nye

woalé ame bubu vɛ ne wokplɔe va yi kɔƒe me agagbɔ. Ne nɔlia ne miakafu Yehowa tegbetegbe. Ne nɔlia ne nɔlia ne miakafu Yehowa tegbetegbe. awo ena ŋutifafa mi ena agbe mi yata manɔ yome ɖaawo ena ŋutifafa mi ena agbe mi yata manɔ yome ɖaa. Etɔ nye me hakɛ ma. Yɔ be yewo le fuma wole amewo kplɔ be wole ame ɖewo nye amegã megã megã.

Evia va lé dɔ ɔ foto eboe nɔ. Wova yɔe woyi wo ne gbɔ va ekpɔ be yema yia no kɔl kɔa. Nye ame kɔ be tɔ teƒea mia se kɔla spika kɔle. Wo gbɔ va afi dzi ko le. Ya kɔ yi gblɔ ne be yi yɔe to dovia me be ne va. be nu ka le dzɔdzɔ hã ebe ɖe ao monsieur Bazil yi vi ɖeka ke le sia eku pete la ta be womeka ɖe edzi be anɔ agbe o. Ya yi gblɔ nɛ be ekpɔ seƒoƒo mawo ke le fi ma tahea nenye wɔme etɔ̃ vɛ na ye. Ya yi gbɔ ɖe edzi zi tɔ̃ ya yi be nekɔ yi ne kusi newu ɖe ɖevia dzi. Ke yi eo be sɔdja be ke yi ya. Ye ke wo gblɔ nɛ be o ɖevia ku ta wo ɖe enuwo le ŋti. Ye yi be o be ya wɔ na ɖe nɛ. Ya yi le seƒoƒoa tɔ sia me yi ƒuƒui gba ebe ya gblɔ be etɔ la kple vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la me ŋkɔ me. Ebe sɔdja be etɔ la, evi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe ko ɖevia kɔ de afɔ dzi via ame kukua. efɔ kpatakpata ɖɔkita wogava kpɔ gbɔ ko ɖevia tsi agbe ta ne nye be amegã va dɔme sɔ la eɖena tɔnye do goe wòanɔ gbɔ ne woɖa nu nɛa wòana wòaɖu ya wòakɔ na ame eve susɔewo koe tɔnye ana Ebe ke yi le gaxɔa me ɖe, yi le gbɔgblɔ nɔn be ke yi le gbɔgblɔ ge fia, wɔwɔe dza va nye Pilato ga titri ɖe yi dzi. Ame eve mawo. Gbe ɖeka, mía dada gbãtɔa, woyɔnɛ be Dabravi, ye nye tɔnyemevi gbãtɔ. kple daa mi. Woawoe le ƒlea ƒua. Wokɔna nuɖuɖu yina. Wogayi gbe ɖeka koa, etɔ yɛ be amegã va gblɔ na yɛ be o, ɖo woayi kaka kɔsiɖayamea woaɖe asi le ye ŋuti. Yɛ wogblɔ na ame eve susɔewo be ne woda akpe ne aƒe amea. Yɛ ko woƒo agbalẽ so kaka prezida gbɔ ke. be wo tsɛki wo ŋu la, wova kpɔ be alakpawo da ɖo si ta ne woaɖe asi o. Ye ko eviawo gbɔna ne wogblɔ na wo be ne wosɔ awu kple nuwo vɛ yewoyi kpɔa yewomeli si o. Ebe ne eɖe asi axatome le kɔ ɖo ŋɔtiwo gbɔa, malɔ̃ be yeakpɔ zi o. Ne wosɔ awuawo vɛ le fiẽnyimea, yewoakplɔ yewoyi pɔpi to, yewoaʋu tsi. kɔ ɖe yewo dzi yi le si kakakakaka Yosua wu do ye wokla aʋatume ɖe ɖa be abe wodze agbɔ ene. Ebe kaka yewoaso le lome ne woava ɖo batumea. Emɔa to le fi ma xe gbigbigbi. Kpɔ ɖa, nu ka? Ebe megbe ko amewo va gblɔ na ye be ame kewo wɔ nu ma abɔ trɔ. Ato trɔ me via yi klikɔ. Elabe mamawo klikɔ tɔ. Egblɔ na be o enusrɔ̃ƒe yi so. Yi ma de ame ɖeke trɔ me. Dzɔdzɔme atɔ adrɔ ƒe ʋɔnu.

Ya egblɔ na wo be ɖe wole fi ya wɔ nusu viwo la, woawoe nye aʋawɔnusuwo. Ne aʋa dzɔ sa le gbe ɖe gbea, ne fia dɔ ame ɖa be yi dzi etu woame etɔ̃ koa, efia be wodzi ɖeka dze aʋanusu woame etɔ̃. Ta wole fi ya wole abe tu. Ne aʋa dzɔa, woawoe nye tu yiwo hiã be wole. Ya kɔ be be yeaƒle tu ne ɖeka dzɔ ne yewoawɔ ku. womese nua gɔme.
Ye ma ya abrɔɖe kpe proge wɔwɔe le ʋliʋliaʋli. Elabe wodzi to mɔ vovovowo dzi womelé ɖa ye wɔ be wova lé yi o. Gake Mawu melɔ̃ yi tsi fi ma o. Ne eya ŋutɔ le nye habɔa, avie. Be ɖe yi le bɔ na mí ne tsɔa míate kɔ gblɔ yi ƒe history. Ya me bia zebe ɖe fɔga ke dze ma te ge ɖe xɔ ya me sia. Ekɔ nu be gbɔlɔ ya ɖe. Gbe ɖeka. Ye abe ma yi se ma gbɔ ekpɔ ze ya. Ye nye enu gba enu ze. Ne nu la me ɖe wokplɔ be ne gbe ya kusi ma ne tui ko. Ede na na lɔ kpli le o ne tui ko. Evo. Abe ma yi si ma gbɔ ma tu si zi tɔ. Ege ne fi yɔ me tɔ. Atui la kɔ me tɔ. Ne ma le asi jɔ si la vida na yɔ kplɔ ge ɖe kɔ me. Efonye. Naneke mele xɔa me.
Naneke mele xɔa me. Gbedoɖa ƒe ko le xɔa me. Lavinda, pɔra ye ko le xɔa me. Yabɔbɔ. Ta ne ekpɔ agba ma le fi ma, ne nye amedzro va aƒea me, woma kusi nɔ le afi ɖe ko. Agba ma ko anu tsi le edzi.
Ne nu sia da be kapre,

Tanɔ la za ɖu ma, wofɔ na na ɖo dogwe sa ɖe miawo me nya nu ke yo. Si gbe ɖo xɔa me wofɔ na pia kple mɔ dogwe le. Gbe do ɖa ƒe gwe le xɔa me. Ya me bia be nuka ta ŋlɔ Gabriel kple Michelle ha. Ebe he bia sɔ ƒe nu se.
Xebizua ye nye Gabriel. Eƒe gbexɔla, Xebizua ye nye eh, Michael. Eƒe gbexɔla ye nye Gabriel. Ta be Xebizua mamli ma ye le fia. Alo ye ma Yehowa va kpɔ kɔa? Ye be Ye a, wòde- eh, de ta gome. elabe ele gbɔgbɔ me, ede ta gome. Yae nye mímabɔ ʋiza pete o. Gbe ɖeka míabɔ pete.
Yae nye ʋiza. Ta ne va xɔ ya nu, ne dze klo ɖe fiɔ be do gbe ɖa, ne dzo nu ke ava me. Ekpɔ fi ya le ko wea? Ahɔn ne ko mi wuna le fi ya. Ne wowu ahɔn ne ko kɔ me ƒo kɔ ɖe gama ko ku anyi si kɔ ɖe dzi. Akɔ pafɛ ɖe dzi ko evɔ. Ne mi dzo le ga be mi tsa tɔ ne mi va eŋu ɖeke me ga nɔna gbama o se be ɖe woɖuɖu eklɔ dzi. Egbe ƒe dɔ. Kple ayi ɖe ge ke woɖo asi le pawa ŋuti ke. Akpe. Akpe. Womie ɖe ŋu ɖeka me. Eŋuti le gea, logo le, exetsi le, nyakpekpe le, kafi ati ɖe tse ga le. Ta ewana agbedodo ɖa le teƒe ya o. Dona gbe ɖa. Wowu na nyi le fi ya. gake yi wòkua, eŋutia le wole agbɔgbɔ ŋutia ku le kakakakakaka evɔ dzo. Fi ya ye logoa yɔ be edzi be yeadzo. Ne ame ɖe dze amea, ne woable wò o. Elabe fi ko exɔ ya dzi ko woagate ŋu dze. Ne wogblɔ nɛ be ɖe ne woable wò be ega mele asinye ɖe, ne egbã xɔ ya ɖe, mègate le tugbɔ o. Ŋkeketɔa gbea, wole nu kplɔ le fia. Logɔ le ɖedzi kakakakakakakakakaka. Ye womu ʋakɔ ta da ɖe xɔa dzi. Ziŋgli ke le exɔ ya dzia, wo wogbe hafi wodzi ta. Ye meva gbugbɔ flatsiɔ, ye megba xɔ logo ma. Ye meta kpo susɔewo ma le anyigba le fi ma.

Míazɔ tu tsɔtsixɔ hafie dukɔa va tu tsɔtsixɔ. Ta ne ƒe trɔa Ista dzia, etɔ nye yina tsɔtsi. Gbe ɖeka be egayi kɔ be pate so abe magava. Eko nu kakaka. Be ne yi tɔgbe Paul gawu anyigba woƒle le gama eye la ɖu medome le fia. Ta wokpɔ mɔ. Yawo yi tsɔtsia va nana nu.

Nyɔnu ɖe va be me le video wɔ be te ede xle ɖe ga ebe yi sɔ dekua ke yi de kɔa yɔ ge nye nyɔnua ma nɔ me yɔ fɔfu ya ko yi kɔ zo teƒe ne va kɔ afɔ ya na detsia fɔfu ɖe fi. Yeta kɔ wogblẽ na ma ye me ɖo kpe ƒo xlɛ be ne nɔ fia ne wòxɔ amegbetɔ ɖe agbe. Woana fia be kuɖatɔwo ƒe aƒeme. Kuɖatɔwo ƒe aƒeme. Kuratɔwo, wodzia ŋutɔ le kuragbe. Okay. Tame yiwo pete le me agbasa me alo nye templɔ me tɔ la, ne migbe ya dzɔ kuragbe koa, mm. ne kuragbe ɖo la, fia miawɔ ŋutiti dɔ la do gbe ɖa. Mm. Ne nya aɖe dzɔ le ƒomea me mm. nye kunya fia ko axɔ mi ne wotuna ba agbadɔ ɖe fia. Vɔ tɔnyea, ya ɖeka ye ko tɔgbea dzi, etoa dzi. De mia mama dzi kɔ de ɛ Ame eviwo dome. ɛ de kle vɔ me ƒomea me. Mia tɔgbe gã ŋkɔ nye azuma. Mia tɔgbe ŋutɔ ŋkɔ nye kle vɔ. Wodzi mía tɔgbea ku ɖa. Mm. Wodzi mía mama ku ɖa. Mm-hmm. Wodzi tɔnye tsɛ ku ɖa. Yɔ be ye nye Trinita kɔkɔea. Mm. Katolikitɔ nɔ nu ma gblɔm.
Yɔ gblɔna be tɔ la nye Mawu vavã. Mm. Evi la nye Mawu vavã. Gbɔgbɔ kɔkɔe hã eganye Mawu vavã.

Ne mele ma ƒe ameɖitɔ be tea afi ɖo kple mi ma kpɔ gbɔ. Agbetɔ va na fia. Ne efu le ame ɖe ɖu.
Eh? Yeah.
Dagodo tsamba va na mia mama dzi.

Ye meva gbɔ gbe ɖeka, gbe ɖe ŋutsu ɖe va gbɔ ye ko va shia ne wɔ ɖɔɖɔɖɔ tɔtizɔti ne va ko fiye wonɔna. Kɔ le fia nɔ kakakaka kɔa, eva dzo yi kpea dzi. Ko dzo yi kpea dzi edzo va ŋgɔgbetɔa dzi. Ko dzo va ŋgɔgbetɔa dzi kɔa, eva tsi kikevi me. Ye wotutu nɛ. Taƒetɔ ɖe do mɔ ne sɔgbe makaka va fia. Enye simiti mɔ ma.
Ne meva gbɔa, koe be manɔ anyi ɖe kpea dzi. Ne mele yi ʋuu ke megava koa, ebe matso mava nɔ ge. Ne metso va nɔ ge koa, egbe la gbe manɔ anyi ɖe ge. Ye ta míewɔ nu sia nu kɔ de dzesi. Aƒewo katã.

woyɔnɛ be asetɔ. Evia me sa ɖe woyɔnɛ be ase vie tɔ asese na ŋutɔ ta. Ɖe edze gɔme mata magavɔ. Ya kɔe be sete ne kɔ buta ne. Wokɔ buta ne kɔa ebe mazu. Ŋdɔ le ʋuʋu kedze kedze. Abo ɔma gbɔ na fɛ be ma fɛ kpokplo tu na ɖe vɔ. Akɔ me zɔ. Ebe ma zɔ. Bɔbɔ ta. Ya kɔme bɔbɔ ta ɖe fi ya. Yɔ be sete nɔ nɔ sa kɔ kɔ ɖe ƒe ta dzi. Ya ko le bublu. Hele bublu wobe ma na sini ta dzi ame gã ye. Kaka ŋku yɔ me ma kpa me vo si kpɔ nɔ esi dza kakaka le mɔ edzi le kpe ɖe me le mimli le sia me. Ema ya foto ɖeke me le tse vi wa wɔ video.